Il-ħamsa u nofs ta' filgħodu, nisbħu Ħal Qormi, quddiem l-offiċċju tal-Ministru Mary Louise Coleiro Preca, bil-kemm sebaħ u l-offiċċju tiġa mimli bin-nies, għax jafu li Mary Louise tibda taħdem kmieni, tasal il-Ministru. Grazzi, bonġu, bonġu. U mill-ewwel tidħol l-uffiċċju biex tibda l-ġurnata tax-xogħol. Kif tasal Mary Louise, il-ġar tagħha Jixtri ftiera sħuna u jagħmlilha biċċa ħobż għala qormija. Ġili ta' spiss. Mal kafe, tara, nis ċaftira. Bisa timlijela. Iva, namilla ftit perzu. Iva, da taħra. Namillek bicċa. Din ġara oħra ta' Mary Louise u li l-President Kolaj Ropreka tiftakar għazera. Inna nafu minn kif kienet tifla zaħira. Ninketta lija għadġir id-dum sa' nofs il-lejn ta' din nies. Dan Mark, Xufier ta' Mary Louise. Mark imdorri kmieni wkoll. Kmieni dalgħodu, kuljum hekk? Kuljum hekk. Illum qomt fit-tlieta flok f'qomt fl-erbgħa. Dan ta' Irene. Jaħdem ma' Mary Louise wkoll. Inqisha bħal ommi jiena l-Mary Louise. Inni nafha qabel ma konna voldieri mħaddet il-kariga. Ħdimt magħha. Le, babbli u tieħu pjaċir magħha filgħodu bil-bonġu. Qatt ma niddejjaq magħha. Jiena kont ngħid li forsi iebsa biex naħdem ma' mara. Però magħha ħa ngħidlek, qed dawwart is-sib kollu tiegħi. Iż-żewġ xufiera jgħidulna li Mary Louise ma tantx tħobbu l-lussu. Kellna karozza lussuża fil-bidu ġifieri, għax jien saret taf il-prezz kemm jgħid biex tinkera, jgħidit li hu bset jinx għamilt ħażin l-ewwel ħmistax-il ġurnata. Qaltli na taf kemm tiswa dil-BMW jiena għedtilha 60,000, qaltli le kera, dela qaltli 60 euros kuljum, qaltli b'60 euros inferraħ ġisċi tfal b'diżabilità. Għidt li m'iniex lest, u f'dakinhar, f'irrid ngħidu f'siegħa, nbidlet il-karozza. U l-lussu tagħha li tara x'għadd ferħan. Hemm it tiegħi l-ikbar pjaċir, u l-lussu tagħha tarha ma' tfal b'diżabilità u anzjani u tkun tajtha l-ikbar rigal li jista' jtiha bniedem. Tiha tfal b'diżabilità u anzjani u tal-ġenn il-mara. Jew tfal żgħar, tal. Iebsa biex tiddiskrivi l-karattru tagħha, tant hu sabiħ. Tant li mimli enerġija. Il-karattru. Tal-ġenn, dik il-kelma tal-ġenn. Taħseb malajr u jkollha vision diġà tal-ħaġa kif se tagħmilha mill-bidu sal-aħħar. Anke jekk ma tkunx ittrasmettietha kollha, mhi tkun taf fejn trid tasal. U mbagħad fil-kors tal-ħaġa waqt li tibda ssir, inti tibda tinduna, hija fil-proċess tibda tinduna x'kellha f'moħħha diġà. Sakemm qegħdin barra, Mary Louise iċċempel il-ċass biex tirringrazzjah tal-ftira. Min ġempillek? Il-Ministru, biex t-ringrazzjani tal-ftira. Dan għalih Mary Louise mux il-President, imma r-Reġina. Dik ir-Reġina tagħna kienet ir-Reġina tagħna. Mary Louise tlesti mill-offiċċju fħal ormi u jmiss li issa tmur għall-ewwel laqa ma' Ġorġ Abela fil-Palazz ta' San Anton. Innotajna li n-nies jidħlu ftit imdejqin u joħorġu vera ferħanin. Vera jalla, kemm nixtieq ħafna nferraħ il kulħadd. Nittamaw, nippruvaw imma. Imma ma' Mary Louise teħel dejjem. Naslu San Anton. Mary Louise tlesti mill-laqa privata mal-President. Tkellimna ftit fuq l-andament tal-xogħol li eh,

Minn San Anton immorru l-Ministeru, il-Belt. Kif tasal mill-ewwel issib in-nies jilqawha. U minn għax ipari. Dan inqisu bħala l-workshop tiegħi, jiġifieri mhux għaliex bażikament verament huwa l-workshop, jiġifieri ħafna karti u xajdulu minn hawnhekk jisu ħanajdu hekk il-qalb tal-Ministeru minn fejn joħorġu l-affarijiet imbagħad. Kif tidħol uffiċċju Mary Louise issib rigal? Grazzi għamiex il-ġmiel ta' rigal. Thank you. How nice, proset. Sorpriża, ġabni nidher ftit iktar iżgħar, eh, ġifieri, irridu nammettu. Illa mhix ġmiel. Grazzi Ray, thank you. Issa, ovvjament se nkun qiegħda għaddejja bil-laqat normali. Ah, Tal-laqat jiġifieri. Iva. Back to back, eh, kunu ftit mhux ħażin jiġifieri wara xulxin. Sakemm Mary Louise għaddejja bil-laqat, nitkellmu ma' Ray Arpa, il-koordinatur tal-Ministeru. Ma taqafx taħdem, però mhux tippretendi xi ħaġa m'għand ħaddieħor li mhix kapaċi tagħmel id-doppju tiegħu. Tapprezza, kultant taqbżilha. Eh, ma għax tkun trid ix-xogħol isir, jsir tajjeb u kemm jista' jkun nagħmlu xogħol kwantitattiv u kwalitattiv. Mary Louise tlesti mill-laqgħat. Bil-mixi allura ħammor sejrin ħejju għad fejn nistgħu bil-mixi ġol-belt. Immorru bil-mixi bonġu, bonġu bon appetito. Ma' Mary Louise nimxu sal-ġnien ta' Hastings Għal intervista ma' Colin Fitz għal First Magazine. Il-First Magazine joħdu la xi ritratti. Imma Mary Louise ma danx tħobb tippoza. Kif qed tħossha tajqet Ma nafx nistejġja ruħi xejn, jien naturali imma But I want to please u ġifiri għallu. I want to please them, għax laqas itra bil-laqadu. Deja toqgħod tippoza. Le għax jiena naturali u ġifiri. Eħe, jiena eħe, nisti. Ġifiri jiena ħadd ma jemmelli nisti manka nidħol pereżempju ġo sala mimlija nies. Nkun nixtieq taf kif kikun nista ġifiri ntella l-art fuqi, sakemm nasal fejn għandi Nasal u mbagħad nibda niffoka nara min hemm. Jogħġbok jew ir-ritratt? Jiena inħalli f'idej Melissa. Imma issa bħala president, Mary Louise se jkollha ħafna aktar okkażjonijiet bħal daw. Ġifieri issa nibda ngħid ir-ritratti huma parti mix-xogħol tiegħi. Naħseb hekk ikolli nibda nagħmel. Ma Mary Louise nitkellmu dwar omma. U tgħidilna li kienet l-għena tagħha tħitilhom il-ħwejjeġ. Kellha l-kamra fejn kull biċċa drab li toġobha tixtriha, ġibri kellha kamra kollha drappijiet isek għandek ħanut bl-aċċessorji b'kollox. So min jaf aħna gawdejna ftit eh, magħha. Minn Hastings il-lestu u morru lura l-Ministeru. ma' Mary Louise immorru bil-żebbuġa. għat-tnedija ta' servizz ta' Customer Care fil-Kunsill Lokali ta' Birżebbuġa, Customer Care dwar is-Sigurtà Soċjali. Thank you so much. Mary Louise tmur lura l-Ministeru għal aktar laqgħat. Nitkellmu mas-Segretarji tal-Ministru. Ej billi tgħaġġel aħna ovvjament drajna s-sistema tagħha li rridu nlaħqu magħha Imma x-xogħol kollu li tħallilna wara biex naħdmu. Il-mara hija ministru għall-poplu kollu, m'hemmx ġifieri tad-distrett tagħha biss, għal kulħadd. Mal-Ministru nimxu għall-Parlament. Tromxejtuha? Mxejnieha, ħa niċċaqlaq ftit għax inna wisq bil-qiegħda. Ilek tnax-il siegħa xogħol. Eh diġà. Jispiċċa l-Parlament u l-Ministru toħroġ. Il-President iġġid tgħidilna li hi ta' sikwit tmur tara lil ħal qormi jilagħbu l-futbol. Imma Mary Louise, tifhem fil-futbol? Le laqqas xejn ma nifhem. U jippruvaw dejjem jispjegawli r-regoli u ma nagħmilha qatt. Ngħidulhom ħudu paċenzja ħalluni nieħu gost f'dil arja tal-ground jiġifieri. U nifhimha kif nifhem jien jiġifieri l-logħba. Wara ġurnata twila ta' xogħol, Mary Louise tgħidilna li għaliha x-xogħol huwa importanti ħafna. Allavolja dejjem ngħid li jiena rrid immut naħdem. Jiġifieri ħalli nibqa'. Mal-President il-ġdid, Nispiċċaw il-ġurnata bi frażi li kien jgħid Nelson Mandela. Il-faqar mhux naturali. Għamlu l-bniedem, u allura jista' jħottu l-bniedem. Ciao, saħħa, good night. Grazzi ħafna ħafna. Thank you.